na miano niki ndiraigua kuria kwanyu ati kuria kanitha-inĩ wa maĩ maingĩ thirikari ĩraiyũrĩte kũu ta ngai tahũre gũgwĩka atĩrĩrĩ araiguĩrĩire kũ ndangĩga kũigua nĩ iti agĩthiĩ mũno Ĩĩ, ĩĩ. itigĩthiĩte mũno ndeto icio nĩ ithiĩte mũno Ĩĩ. Eh, rĩu rĩ Eh. hekarũ ya maĩ maingĩ rĩ Ĩĩ. mũhunjia rĩ Eh. Arĩ kũrora mũtumia ũyũ nĩ ũguo akamũitĩra mata. Aha. Nĩ gũteretha. Ĩĩ, mate- materetha. Ĩĩ, nĩ gũteretha. O ũrĩa ũngĩmeta. Ĩĩ. Ĩĩ, tondũ kwĩgagĩkinya no ũgĩgũteretha ndũĩ no ũkwĩhĩtie. Ĩĩ. Nĩ andũ angĩ ona angĩ mathiaga kũraumwo ngoma na ngoma a- ahũ- ahũrĩte rũthĩ ya njeki akĩũria rĩu kinya hau nyuma ũũ kwĩ?" Angĩkorwo nĩ amũhunjia. Rĩu rĩ, mutumia agiokaga agagithambia agagioka niwe wi njute guthambia Guthambia kanitha. ii marikia guthambia ri Mm. onyanyukie Mũhunjia akamwĩkĩra ngari. ii magathie ikeno onyanyukie Aha. murume ri Eh. arutaga wira na guku transoia Eh. mathiaga mahoya ii ndamiano mahoya uria ungienda kuga Ĩĩ. ii Ĩĩ, nä nä må kä iguaga mahoya må no ĩĩ, toguo rä u rä Eh. muthuri akä iyä rwo kamuhwa Eh. akä rwo mũndũ waku karũgano agĩgĩtuĩrĩria agĩtuĩrĩria etuĩrĩria rĩ ndakĩmenyire ũhoro Ĩĩ, rĩu nĩ kwĩyũmbania ũrĩ thĩna ĩĩ, agĩũkire eharĩirie ĩĩ, rĩu mũthenya ũmwe rĩ mm, Agĩkĩmenya rĩu nĩ hĩndĩ, akĩmaumĩrĩra ne na andũ ake nginya eh. andũ akamera eh. reke marĩmwo reke marĩmwo kũhũrwo ta mboco ta mboco andũ akamera ta ya maratuoya eh. reke marĩmwo rä u gä canjama gä akĩrä ha tondå rä u nä mamå rä kirwo

kĩrĩkanĩro-inĩ. Ti kĩega nĩngananie. Ĩĩ, Ĩni. ene, nĩkĩo rĩu. Koguo mũhunjia nĩ nĩ mũhunjia wa kĩhũragwo. Ĩĩ. No nĩkĩahũrwo na mia no. Ona korwo no njũrie tiga arĩ tarĩ wega gũita thakame rĩ. Reke maremwo. Reke maringaringwo. Nĩũĩ nĩ kĩndũ mia no. Eh. Gĩkũyũ augire kĩũmbani. Ĩĩ. Ĩĩ. Kĩaga gũkua. Ĩĩ. Kĩonaga nganga mbute. Haiya. Ĩtarĩ ithaguo na rĩmwe. Wakariũki kĩũmbani kĩaga gũkua. Kĩonaga nganga mbute. Ĩ. Ii. Ũmenye waigua mũndũ nĩ kĩũmbani, ndũĩ kĩũmbani nĩ mũndũ ũrĩa ũthiaga akenda atumia Ĩĩ, ene. ĩĩ. Mũndũ ũcio ona akorwo maheaga mbia kana mahenagia na rũrĩmĩ rwega Ĩĩ. kana mahenagia na kanitha Ĩĩ. gũtiramakania. Ĩĩ. Menya ũrĩa akanyitwo Ĩĩ. nĩ akoragwo Ĩĩ. aga kũragwo